Tole, Afaan Arabaa Afaan Oromootiin kutaa 20ffaa maqaa bineeldootaatiin walitti deebinee jirra. Name of Animals, Asmaa'ul Haywaanaat, isaaniin tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. Isaan kun kan isin fayyadan namoonni maqaa bineeldaatiin illee yoo isin arrabsan maal akka jechaa jiran akka isiniif galu amala maqaa amala bineelda sana irraa kaatanii immoo maal akka ta'e maal akka gootan illee akka isiniif galu maal akka sirreessuu qabdan achumaan barachuu hubachuu dandeessu walumaan itti hafufnu tokkoffaa irraa kan kaanu alaqaa isaanii irraa kaana jechaadha. mootiin bineeldotaa leenca jedhama miti ree asad jedhama leenci asad maqaan inni kun maqaa isaa beekamaati maqaa gara baay'eeti kan inni qabu warabeessa keessatti leenci inni kun garuu baay'ee beekamaa kan ta'e waan ta'eef kana filadhee asad leenca raayoon jechuudha waan kana fakkaata kalb kalb yeroo baay'ee namni kan itti arrabsamu kalb saree jechuudha saree kalb qixxaa qixxaa yookaan hirraa yookaan hirraa jedhamti adurreen qixxaa yookaan Hirra, adurree jechuudha. Qixxaa, hirra, adurree kaat. Himaar, kunis namoonni eh, akka arrabsaatti- arrabsa- akka arrabaatti yookaan akka arrabsootti itti fayyadamu kanallee. Himaar, harree jechuudha. Donkii, himaar.

yookaan ghanam jechuun hoolaa jechuudha. Hoolaan kun akka dhiiraaf dubaraatti maqaa qabdi. Hoolaan kormaa male sheep maal jedhama? Kabsh jedhama. Kabsh. Hoolaan dhaltuun shaat jedhamti. Dhiirri kabsh jedhama. Dhaltuun ammoo shaat jedhamti. Walumaa galatti garuu kharuuf yookaan ghanam jedhamu jechuudha. Kharuuf yookaan ghanam. Kormaan isaanii maal jedhama? Kabsh. Dhaltuun shaat jedhamti jechaadha. Inni itti aanu baqara. Baqara. Sa'aa jechuudha. Baqara. Haa. Baqara.

fiil fiil yeroo baay'een dhageessu ta'a quraana keessatti suuratul baqaraa kan jedhamu jira suuratul fiil kan jedhamu jira suuratul baqaraa suuraa sa'aa jechuudha yookaan waa'ee sa'aattii tokko kan dubbatu histoorii ishee kan haasa'u suuratul baqaraa jedhama suuratul fiil

haala sanaan illee itti fayyadaman hin jiraa jira haynaan an english haynaa jedhama arabiffaan baba oromiffaan waraabeessa zi'ib zi'ib zi'ib yeeyyii jennaan oromiffaan yeeyyii wolf in english ishee kana dhise yeeyyii isheen kun immoo Baay'ee beeylada bosonaa keessaa cimtuudha isheen kunis. Gamtaadhaan leencallee in mooti jedhama. Egaa babaay'atanii deemu attack godhu baay'ee yeroo baay'ee foonis hin nyaatu. Xayyir xayyir yookaan usfuur jedhama simbira. Xayyir xayyir

Babbaqaa, arraabdu, baxaqan, parrot, ishee kana. Sagalee namaa irra deebitee jette fakkaata akka amala isheetti. Sagalee namaa fakkeessiti himnaan waan akkasii babbaqaa dha. Simbirri kuni babbaqaa.

kaa'ame. Zaraafaa, zaraafaa, zaraafaa sattawwaa jechuudha. Giraafe sattawwaa. Normal area jechuudhaan gaala kan fakkaattu waa'ee dheertuu kan taate zaraafaa jedhamti.

Rifeensi ishee akka qoree kan ta'e jechaadha. Akka qoree bineensota ishee looluu dhufanillee ittiin looluudhaan kan itti waraantee biraa itti baqattu ittiin looltu ofirraa ittiin dhoowwattu kuni qunfuuz jedhamti isheen. Qunfuuz dhaddee. Dinnicha wantoota garaagaraa lafa keessaa kaastee nyaachuudhaan beekamti. Zafuuf Zafuuf.

Kutaa 21ffaa maqaalee ogummaa piroofeeshiniidhaan kan walitti deebinu ta'a. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Gaaffii yoo jiraate comment box irratti nu barreessaa. Ma'a salaama. Abdi Academy. Ta'allam thumma takallam ergaa keenyadha.